Khawvelah hian la biak pawh hleithei loh hnam mawl ka han ti mai ang chi hi za vel bawr an la awm a, Chung zinga sawmsarih pasarih vel zet chu Amazon ram ngawpil ril taka chengte niin, a then te erawh chu New Guinea lama chengte an ni bawk a. Chutianga la tlawh pawh hlei thei loh hnam zingah chuan North Sentinel Island a cheng. Sentinelese te hi khawvela hnam in la hrang ber leh inkhar khi ber mai awm chhun an ni awm e. Myanmar leh Indonesia inkar Bay of Bengal tuipuiah khuan Andaman and Nicobar Island an ti. Thliar kar te reuh te te zanga sawmsarih pahnih lai bawr khawm hi a awm a, India ram atanga kal chuan kilometre sangkhat za thum sawmsarih a hla a ni. He thliar karah hian helai ram leilung luattu hnam paruk, Great Andamanese, Jarawahs, Songye,

an hnam hi kum sing ruk vela upa a ngaih an ni bawk. Sentinelist-te hi tunlai khawvel huna an chenna khawvel pawn lam mi reng rengin an tlawh pawh tur ngai thei thak lo hnamawm chhun nia ngaih an ni a. Heng mite hian an chenna khawvel pawn lam miin an fin reng reng hi an duh loh bur ni berin a lang a. An ram chhunga lo tla lut te chu a engah mah thlu lovin an haw hlur ringawt mai a ni. Hetiang hnam hi an nih avangin an chanchin pawh hi hriat hleih theih a ni lo a, an population hi Sangni sawm pahnih report a lan dan chuan mi sawmnga atanga zali bawr vel an ni a, an chenna hmun leh a chhe vel ram ngaw dur khup maiin a bawhvel ram chu an kei pui sahauh bur mai a ni. An tawng hi helai thler kar bawra cheng ve hnam dangte tawng nen chuan inang lo tak niin a hrang hlak a. A chhanniarin chu kum sang tam tak, tuma tlaw pawh leh biak pawh an duh loh bur vang hi a ni awm e. Sentinelese ho chanchin hi Andaman thler kar cheng ve hnam pakhat, Onge ho hnen atanga hriat a ni a. An hnam chuan he thliar kar hi Chia Da Kua Kue tiin an sawi a. Hnam nunphung pawh Onjia ho nen hian in anna tam tak an la nei avangin kum zabi sawm pakua na tir lam khan British ho chuan Onjia ho hi North Sentinel Island ah hian an dah chin a, mahse hun rei tak awm hrang tawh an ni avangin Sentinelese ho tawng chu engmah an hrethiam tawh bik lo va. Chuvangin, tun thleng hian Sentinelese ho tawng hi khawvel tan hriatthiam theih a ni ta rih lo a ni. British Naval Officer pakhat Maurice Vidal Portman chu Andaman and Nicobar Island-a tlangmi chengte tlawh pawha tih lungawi tum hian kum sangha zariat sawmsarih pakua atanga sangha zakua pakhat inkar khan tum engemaw zat a feh chhuak a. Tum khat chu Sentinelese nupa kum upa lam deuh leh naupang pali hi manin Port Blair-a a hawn pui ta a, tha tak leh duat takin a enkawl a. Mahse chutia duat taka a enkawl lai chuan kum upa lam deuh nupa te chu an khua a sik a, kar lova an thi ta mai a. Chutiang thil a thlen takah chuan naupang pali te chu an chenna hmunah a rang a rangin a hruai kir leh ta a, heta tang hian ngaihdan an neih tak chu. He thlir kara chengte hian inthlahchhawnna thil avangin an taksa innatna do theihna, immune system, a nei tlem em em mai a. Chuvangin an chenna thlir kar chhuahsana hmun danga an awm chuan harsatna an nei niin an ngaih phah ta a ni. Chu mai ni lovin inthlahchhawnna thil avang vek hian hriatthiamnate an nei tlem em em mai thin a, an thin a ram em em a, an rilru an lam let thut thut thin bawk niin an ngai ta a ni. Andaman leh Nicobar Island-a thlir kar bawr ṭiaih mai te hi India thuneihna hnuaia awm an ni a. Chuvangin India sorkar chuan he thlir kara cheng te hnam nun ziarang a bo mai loh nan te, tin an taksain nana hrik do theihna tlachhan bika an hriat avangin natna tam tak laka an him zawk nan te pawn lam aṭanga tlawp pawh khapna dan The Andaman and Nicobar Protection of Aboriginal Tribes Regulation, nineteen fifty six, a siam ta hial a. Chu dan hnuaiah chuan North Sentinel Island bik phei hi chu Mel nga aia va hnaih phal a ni ta lo a ni. He thlir kar a cheng te hi biak pawha thiana siam tumna hi India sorkar pawh hian a lo kalpui fo tawh a. Kum Sang Zakua sawmruk pasarih khan India sorkar chuan Heng Centennialist ho hi va biak pawh a thiana siam theih an nih beiseiin Anthropological Survey of India-a Director Triloknath Pandit leh a thawhpui te chu a tirchhuak ta a ni. Anni hian thil pek tur eng eng emaw te an keng teuh mai bawk a. Mahse, Centennialist ho hian an lo ngai thei lo nasa mai chu niin lo hnawhkir tumin an lo bei chiam ta mai si a. Tichuan beidawngin an tlan haw leh ta ringawt mai a ni. Kum sanga za kual sawm sarih ah sorkar tirin an nia ho bawk hi an thawk chhuak tha leh a. A hma ang bawkin thil pek tur te kengin thiana siam theih chu an tum ber a ni. Mahse engte ual a ang chuang lo. Heng hnam mawl ho hian anmahni tawnga riat nawk nawk chungin lo hnawh kir tumin an lo bei leh chiam mai a. An nia ho lah hlawhtlin ngei tumin zaizir a hlauh tur an nih loh thu leh Thiana siam an duh thu a han hrilh ve ngial pawh chuan tihngaihna vak a awm chuang lo a. Sentinelese ho ralthuam mawlmang tak tak an fake kibarte leh thalfangten famkhua a lawitir hma ngei a, hniak pherh vunga tlan haw leh mai loh chu thlan tur dang an nei leh ta chuang lo a ni. January ni li Sangha Zakua sawmkua pakhat a lo inher chhuah chuan Triloknath Pandita leh a thawhpuite vanina ni a rawn inher chhuak ve ta hram mai. He mi ni hian Centennialist ho hi ral muang takin an va tlawh pawp ve thei ta hlauh mai a nih chu. He mi tum hian thil pek atan coconut thahnem tak mai an keng bawk a. Coconut hi he tlerkarah hian a to ve ngai lo va, Chuvangin, Sentinelese ho tan chuan thil hlu tak a ni avangin thilpek atana keng pawh hi an ni reng a. He mi ṭum hian an thilpek kente chu lawm taka lo dawng sawng ve in, chung coconut an pek te chu ramngaw chhah tak hnuaiah chuan an luhpui ta hlawm a. Hei hi helai thliar kar a cheng Sentinelese te tlawh pawhna hmasa ber leh a hnunung ber a ni zui ta a ni. India sorkarin he thliar kar a cheng te tlawh pawh tuma a beihna kum sawmhnih panga chhung zet Sangha zakua sawmruk pasarih atanga sangha zakua sawmkua pahnih inkara vawi engemaw zat a feh chhuahnaah India ram ropui tak pawh hi ṭumkhat chiah a hlawhtling ve tihna a nih chu. North Sentinel Island acheng Sentinelese ho hian anmahni hnaia lo tla lut te, tha tuma an lo pel mai chanchin hi sawi tur a awm nual mai a. Kum Sanghazaria sawmruk pasarih fur lai khan Indian sumdawng lawng pakhat, Ninevi, an tih chu he thlir kar bul hnaih lungkhawk ruk su palin a che sual zui a. A chhunga chuang leh lawng hna thawk mi za paruk te chu van neih thlak taka dam chhuakin tuipui kamah chuan an chuang chhuak thei hram a, an hlim chhung erawh a rei lo hle. Sentinelist pasal tha rual te lo lang chhawm ve nghal zatin an rawn bei nghal chat mai le. An ni ho chu lung te leh hmawlh te nena lo inveng ve in theihtawpin an lo ṭang ve a. A tawpah an van leh siamin Royal Navy ten an rawn chhan chhuak ta hlauh mai a, nungdamin an chhuak thei ta hram a ni. Kum Sangha Zakua Sawmsari pali khan Film Director Premvadia chuan a hote hruaiin minute sawmhnih pahnih a sei documentary film award hial dawng pha ve ngat. Men in Search of Men tih chu shoot turin North Sentinel lailan vaukam hnaiah hian an va kal a. Thil pek tur an kente chu tuipui kamah chuan hnu chiahin eng thil chiah nge lo thleng tiin an ngai chang ran a. Chutih lai chuan ngaw dur khup mai hnuai atang chuan Sentinelese rual khat lo chhuak thawtin Fei leh thal te nen an rawn bei ve leh ta mai a. Hemi tum hian vanduithlak takin Premvadia chuan a malpuia Centenalist thal fang rawn sur phei sung sung mai chu a lo dawng palh hlauh mai nghe nghe a. Thilo a ruangin anni pawh hi baklengin an tlan haw thei hram a ni. Kum sangha zakua sawmriat pakhat August ni hnih pawh khan lawng pakhat Primrose an tih chu North Sentinel Island bulah a tang tlat mai a. Hetia tan lai hian Sentinelist pasal tha rual, fei leh thal keng fur mai te chuan a rawn hnaih chhil a, rawn beih mai tumin an inhawl khawm tuau tuau mai bawk a.

Kum sanghnih palia Tsunami in India chhim lam a nuai vak tum pawh khan Sentinel Island-a chengte chinchang thli thlai tura sorkar tira kal Indian Coast Guard helicopter chu Sentinelese ho hian an lo bei leh chiam mai bawk a. An thalte chuan an theih ang angin helicopter chu an lo kap ve siah siah mai a ni. Kum sanghnih paruk January thla khan India sangha mantu pahnih te chu Centenalys ho hian an lo phil hmiah mai a. Heng sangha mantu khawngaihthlak tak te hian phal chin pel a kal in zana an lawng thir chak ai an thlak chu a fu lo palh hlauh mai a. Zing an han thawh meuh chuan tui fawn avanga an lawng in then zel chuan an duh ai in Centenal Island chu an lo hnaihpui lutuk tlat, an lo hnaih mah mah tawh zawk a ni. Tichuan, Centennialist ho chuan zangaina lan tir hlek lovin chung sangha mantu pahnih te chu an lo that leh ta hmiah mai a nih chu. Kum sang ni sawm pariat November thla mai pawh khan khawvelin chanchin lunghriat thlak tak mai a hre leh ta tlat mai. American missionary kum sawmhnih paruk a upa John Allen Chau chuan heng Centennialist te hi Isua Krista chanchin thathu chu hrilh theih a beisei tlat mai a, Sorkar ram ri kham chin pel a va ram mut a, va hnaichilh tur chuan thutlukna a siam ta tlat mai. Tichuan, lei leh van a chanchin tha ber mai keng chung chuan Centenalist te chu a va hmachhawn ta a, tawng inhret ta lo na nana chu zaizir mai chuan a daihseng ta lo. Centenalist ho chuan chu tlangval fel tak, anmahni tana chanchin tha thlen tumtu nunna pawh chu zahngaina tel miah lovin an lo laksak leh ta hmiah mai a ni. John-a len chau chuan a chhungte tan thunhnu hnung lungkuai tak mai ziakin sangha hmantute hnenah a lo hnutchhi a, chutah chuan, Nangni chuan he ka thil tih avang hian mi aa let derah min ngai a ni thei e. Keiraw chuan heng mite hnena Isua chanchin ka hril thei tluka hlu hi awmin ka hre lo ni. Tihhlum ka lo ni ta nih pawhin khawngaihin heng mite chungah leh Pathian chungah lo vui lo hram ang che u, tiin a lo ziak a ni. He thlir kar hi kan sawi tawh ang khan India awpna hnuaia awm a ni a. North Sentinel Island hi Melnga aia va hnaih pawh phal a ni lo chung hian zin mite chunga helai vela chengte hian tharum thawh mai an hreh si lo va. Chuvangin India sorkar chuan kum sanghnih sawm pariat khan helai vela thlir kar dang sawmhnih pariat te tiam lovin North Sentinel Island bul hnai bika kal turte tan chuan Restricted Area Permit RAP la zel turin a ti leh ta a, hei hi December ni sawmthum pakhat sang ni sawmhnih thlengin kalpui tur a ni dawn a ni. Chuvangin helai bawr vela kal duhna te i lo nei ve a nih hlauh chuan RAP hi i lak ve ngei chu a ngai dawn a ni. Amaherawh chu, November sang ni sawm pariat khan sorkar laipui chuan researcher te leh anthropologist te tan bik erawh chuan ngaihna thiamna thui tak a siam leh ta thung a ni. Awle, khati zawng kha tun tuma ka rawn chhawp chhuah theih te chu a ni leh ta. Pante Ralte YouTube Channel i thlir mek a, he channel hi i hlut zawng te a lo ni ve mial chuan min lo subscribe a, a theih ang atam min lo share sak a, min lo like sak ve turin ka ngen nawn leh che a ni e.